for democracy in the post independence zimbabwe baba maposa makadini aiwa tiri kutamba eh. ah, ah, tiri nani hedu tingati kuzivawo kuti anonzi vamaposa ndiani eya ini ndiri samson kete wako maposa samson kete wako maposa ehe Mhm. Makazvarirwa kupi? Eh, ndakazvarirwe kuChipinge munyika mamambo Chikwanda.
Mhm. Chipinge munyika mamambo Chikwanda. Eh, mamambo Chikwanda.
Eh. Ndoko makazvarirwa nekukurira zvakare. Nekukurira ehe. All right. Chief Mtema. Pa Chief Mtema.
Ehe. All right. Ko kushanda makamboshanda kupi muupenyu hwenyu? kushanda ndakashanda musalisbury ndakaenda kusalisbury 1950 hmm. ndopandakatanga kushanda ndikashanda ndiri mukambani yenoich union life insurance hmm. kwemakore mapfumbamwe ndashanda ndirimo kwemakore mapfumbamwe ndakazosiyana nezvekuchado munhu insurance nguva dzatanga taakupinda muactivity mm. yepolitics ndingaramba ndakakondinyaakuchikoro ke makadzidze kupi kuchikora ndakadzidzire ndakatangudze kunew years gift yeandatangana t state All right.

1950 kwakuchitendi kuharare kuende koshandeyo
ah, chii chamukatiudzawo ah, vamaposa panyaya yezvehondo yekurwira sununguko the second chimurenga
eh, panyaya yehondo yechimurenga chechipiri ndingangoti inini pachangu mm. ndichishanda ndiri muno under notion life insurance mm -hmm. ndakanga ndiri munhu waindoshanda ndichindokuatende mihlangano yepolitics uh -huh nguva yacho pandakatangira ndichiite zviro zvenyika panga kuri kuma 1955 1955 mawakura zvakadini vavana vakora mangani Eh, ndingati mungangozocalculata kuba kwava muri 1930 Alright.
Alright.
Uh. 1930 saka ndaingofadzwa ngokuti taende kwaatende mihlangano yacho ichaitwa private asi yakanga yakatanga ichi salisbury youth league Okay.
Okay.
yozopere Salisbury- salisbury youth league Which is where Southern Rhodesia Youth League mm-hmm. ndo pakazoambwe African National Congress muna 1957 mm-hmm. saka ndakanga ndichindo eh, attende mihlangano yacho mm-hmm. asi ndandobva kubasa zvoya madeko ndichindokuita maactivist kuti toti zvinohambisa kudii ndichitozvida mhm, mhm.
zvanga zviri muropa ehe mhm.
saka kuna 1960 ndopakanga pakazofomu ndp national democratic party ndokushanda zvendirimo muafrican national munational democratic party nguvayo
manga mune chinzvimbo chivimbo pa nguva yendp mhm. ndakanga ndiri secretary for youth muharare branch kusvika payakazobhanwa mhm. iyo ndp mhm. pozofomiwe zapu

uchitaurira imwe imwe ehe tode kuti uende kotiorganizira musangano kumaeastern eastern wotore responsibility yechibani mani nechimerseta nechipinge ya mugore ripi
ndi 1960
ya asi zvakatanga ndikano 1961 muchitumwa ndidabaningi stole nangomo nangomo mhm.
kuti endai wodini woita kuti vanhu vazive ngezvepolitics mm-hmm. kwakuchitobveyo iyoyo kuharare kuenda ndichipetuka kuenda ndichipetuka mm-hmm. pakutoita full time uno ndatosiyana nezvekutoshanda mm-hmm. ndaakubatana nezvekutoita zvepolitics navakuru vese vakanga varunde chindohamba ndichivaona ndingati ndiwo mabasa andakabatana nawo mm. tichitarisana nezvokuenda kuti tizoende mushimurenga wechipiri mm. saka ngepamusana pokuti mapati airamba echidzimwa dzimwa mm -hmm. ngehurumende yei yavachena mm -hmm. vakuru vakasvika pokuti tafome zapu kana zapu ikabhaniwa hatichazofomi imwe pati taakuzonasira government in exile taiti government in exile totsvake mazano okuti tione kuti tiri kuisa kuti tore nyika iri kuti aende kwaone kuti tikada kuramba tichiita kutaura politics ngomuromo mm, mm. muchena ati vitakakwanisa kumugona mm. saka vakatenderana saizvozvo izvo ndo pakazoita kuti zap yabhanwa muna september 1962 ehe mm-hmm.
ndokarakadza kuti wanga ari 28 september mhm. vatungamiri eshe vakabva vadii vabva muzimbabwe vakabva vabuda vabuda vachienda kutanzania mhm. pachitenderano chavakanga vakaronga kuti achazofa mumwe musangano mhm. taakuti government in exile vasvika ikoko uko ipapo ndiani akari kutungamirira zapu ipopa waitungamira zapu ndi dr joshua nkomo mm -hmm. deputy wake samuel tichafa parire nyatwa uh -huh. national chairman ndabaningi sithole uh -huh. navamwe secretary secretary jason ziyapapa moyo all right, all right, all right
saka vaenda ikoko uko kutanzania kutanzania mm -hmm. ndokwavakasvika vadidi vaungana variko mm. vobva vasvika pastage yekuti ngatichifome government enevisaya mm -hmm. mm -hmm. saka pakazaa nokupesana pau leadership mm -hmm. hwearmed struggle mm -hmm. sezvino zvaityisa mm -hmm. eh, kuti vajoshua komo vauye uno chideclare hondo hazvisi kuzokwanisa kuti vaite mm-hmm. saka the central committee yezap mm-hmm. yechiona kuti the only person ungakwanisa kulead hondo mm-hmm. une maplani nemazano okuti ungakwanisa kulead hondo

mhm. secretary general robert gabriel mugabe mhm. treasure general inosinkala mhm. organizing secretary michael mawema namadeputies awo ese ese asi ndiyo yaye high rank the big six eh. eh. mm.
saka ipapo apo vana vanenge vakachitotanga basa ravo rokuti mhm. vaorganize kuti second chimurenga chechipiri chitangise mhm. vakabva vaenda kuchina mhm. navakomana 18 18 boys 18 boys Pana hamuchazive mazita here pa18 boys akaenda nawo ndabanenge sitole kuchina. Vakaenda
na Josia Tongogara Magama, William Ndangana, mm -hmm. ana Noel Mkono, mm -hmm. eh, Bandama mm -hmm. na vamwe vese vakomana vetu vegroup ye18 mhm, mhm, mhm. saka vaenda ikoko uko ivo vanda vanenge vakatora four years four month vari patraining vakachizosiya vakomana variko vapedza ivo vodzokera kuno kumusha vechinyatsokubikwa vakomana yava vechinyatsokubikwa vatongogarawo siyo ari chief of defense mm-hmm. deputed by william ndangana mm-hmm. nesecretary for military affair yawoyo noel mukono mm-hmm. vechidzika ese nemagrupu ese saka vauya vanovanda vanenge vakasungwa
Eh, vichitanga kuuya kubva ikoko vabva kuchina vakatanga kusungwa kuti wanga uri outside kunze kwenyika kunze kwenyika kuronga ngenyaya dzei dzokuda kurwisa hurumende plus vainyora matsamba vachena matsamba avainyora aya aiwa kuti uyu organize vachena veshe vaite revolt